תשפ א למספרם, נסיונות זענען עד לשמים, ס'פלאקערט, עי איי, אלע טעקנאלעדזשיס, ווי דו גייסט אין אלע גאסן, פון אלע זייטן ס'שיינט און ס'לייכט, ס'בליצט, וואס וויל די רבונו של עולם פון אונז, איך א קליינע מענטש, דארף מלחמה האלטן מיט דעם? רבי שמשון פינקער זכרונו לברכה האט געזאגט א דבר נפלא, עס איז געווען אמאל א שפיטאל וואס האט געהאט אן עמערזשענסי רום מיט פעישענטס, עס איז געווען פארשידענע דאקטוירים, איין נאכט רופט די הויפט פון שפיטאל איין פון די דאקטוירים זאגט הער מיך אויס, די נאכט אלע דאקטוירים מוזן אוועק גיין, יעדער האט א אנדערע מסיבה, און דו גייסט זיין די איינציגסטע דאקטאר וואס גייט זיין אין די שפיטאל אין די עמערזשענסי רום, איך בעט דיך, טו וואס דו קענסט, אבער דא האסטו מיין נאמבער, ווען דו זעסט אז ס'ווערט צרות און ס'איז שווער צו הענדלען, רוף מיך און כ'וועל שיקן העלפ. אזוי ווי די נאכט האט זיך אנגעהויבן האט זיך גלייך אנגעהויבן ממש געפערליך, ער האט באקומען א קאוד וואן אויף די רעכטע זייט פון די עמערדזשענסי רום, א מענטש איז צוזאמגעפאלן גע'חלש'ט, נאכן די לינקע זייט, די מסירות נפש וואס די דאקטער האט באוויזן יענע נאכט, ער האט נישט גענומען קיין אטעם אינמיטן, קיין טרינק וואסער, ער איז געלאפן פון איין זייט צום צווייטן אן קיין מינוט אפשטעל, אבער סוף נאכט, נאך אזא שווערע נאכט, פיר קרבנות זענען נעבעך געווען, פיר מענטשן זענען אוועק אין די שפיטאל, ער איז אהיימגעגאנגען זיך אפרוען אביסל, דריי טעג שפעטער באקומט ער א קאורט ארדער, מען רופט אים אין קאורט, ער קומט אן אהין, וואס איז דאס? זעט ער די הויפט פון שפיטאל שטייט דארטן און מען קלאגט אים אז וועגן אים זענען פיר מענטשן געשטארבן, זאגט ער וועגן מיר? וועגן מיר? קוק איבער די קעמערעס, איך האב נישט געאטעמט קיין רגע, קיין טרינק וואסער, איך בין כמעט געווען די פיפטע קרבן, צאמפאלן נאך אזא שווערע ארבעט, אויף מיר האט מען טענות? זאגט אים די הויפט פון שפיטאל, ווער דארף דיין מסירות נפש, איך האב דיר דאך געבעטן אז ס'איז שווער, מאך א טעלעפאן קאל, וואס האסטו מיך נישט גערופן פארציילן ווי שווער ס'איז, איך וואלט דיר שוין געשיקט העלפ, זאגט דער גרויסע מגיד ר' שמשון פינקער זכרונו לברכה, א מענטש זאגט, רבונו של עולם ס'איז אזוי שווער, וואס ווילסטו פון מיר, וואס איך וויל פון דיר, הייב אויף א טעלעפאן צום רבונו של עולם, זאג, רבונו של עולם העלף מיך, רבונו של עולם איך דארף דיין העלפ, דאווען צום רבונו של עולם, טייערע אידן עטס דארף מען ווייזן די פינגער צום רבונו של עולם, זאגן, רבונו של עולם יא דו האסט די כוחות, אמת טאקע, הכל בידי שמים חוץ מירא שמים, אבער מיט תפילה, רבונו של עולם דו קענסט העלפן אונז ווייס מיר דו האסט די כוחות מיר צו העלפן, רבונו של עולם העלף מיר, יא דו האסט די כוחות, לאמיר געדענקן טייערע אידן די געוואלדיגע געווער וואס אונז האבן מיט די כח התפילה, מתפלל זיין צום רבונו של עולם, און געדענקן יא, ס'קוקט אויס אזוי א גרויסע יצר הרע, אונז זעמיר אבער שטערקער ווי די יצר הרע מיינט אונז זעמיר,